Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Bu günki AutoCAD wideomyzda siz bilen Draw menýusyna gireris. Girişimiz Draw menýusy bilen bolar. Elbetde, başda hem aýdyşymyz ýaly, şu ýerdäki menýularymyzdan yzygiderlikli görnüşde dowam eder. Bu günki temamyz Line we Polyline-ler bolar. Ilki bilen size iki sany ýatlatmam bolar. E, has dogrusy ýatlatma däl-de, size bir maslahat. Islendik bir çyzgyny AutoCAD-de çyzan ýagdaýyňyzda biz buýrugyň ýa-da islendik bir funksiýanyň içindedigimizi ýa daşyndadygymy, meselem, şular ýaly men rektangl alyp çyzmak isleýän. Men şu wagt rektanglyň içindemi ýa-da daşyndadygymy bilmek islesem, şunuň ýaly bir zat etmeli. Görşüňiz ýaly men şu wagt hiç bir funksiýany saýlamadym, hiç bir funksiýany men e, aktiwleşdirmedim. Şular ýaly ýagdaýlarda e, meniň şu mausumyň görnüşine seretýän bolsaňyz, orta arasynda bir dört turşluk we daşynda has uly bir goşmak belgisi bar. Eger men şu laýnlara ýa-da islendik bir funksiýa girip, çyzgy çyzmak isleýän ýagdaýymda görşüňiz ýaly ortadaky dört turşluk gitdi. Siz şu ýerden Bu funksiýanyň içindemi ýa-da daşyndamydygyňyzy görüp bilersiňiz. Aslynda. Şu ýerde görşüňiz ýaly Quick Properties hem bize kömekçi mysaly hereket etýär. Ýöne ýene-de ýadyňyzda galmaly bir zat. Ikinji aýtjak zadymam şul. Siz AutoCAD-de çyzgylar çyzan ýagdaýyňyzda ýa-da çyzgylaryň üstünde işleýän ýagdaýyňyzda endik etmeli bir zadyňyz bar. Şol näme bolmaly? Funksiýalara ýa-da açarlara, gurallara, islendik bir zada giren ýagdaýyňyzda ilkinji seretmeli ýeriňiz siziň Command Line bolmaly. Command Line, hawa, siz geçenki sapagymyzdan ýatlaýan bolup bilersiňiz, Dynamic input biziň mausymyzyň gapdalyna maglumatlary getirýär diýýädik. Hawa, dogry getirýämi getirýär. Ýöne by diňe belli bir maglumaty, bize maglumat berip bizden maglumat alynjak ýerinde esasy has wajyp gören maglumatlaryny bize getirip bizden maglumatlary alýar. Ýöne şular ýalyk bir zat bar. Biz Line menýusyna giremizde, şu ýerden men Line diýdim. Ýene bir Line-e girmäň bir görnüşi LEnter-dir. Klawiaturadan Len basdym, soň Enter basdym. Gysga ýoly. Islendik bir nokada basan ýagdaýymyzda, görşüňiz ýaly, şu ýerde men Dynamic inputdan şunuň ýaly bir zatlar maglumat berýär maňa gitjek ugrumy şu ýerde görýän bolsaňyz ýigrimi üç ýigrimi dört ýigrimi bäş derejesini we boýuny berýär ýöne şu ýerde görşüňiz ýaly line-iň içinde undo açary hem bar şunuň ýaly ýagdaýlarda bize We dowam eden ýagdaýynda gapdalynda ýene bir exit hem çykdy. Görşüňiz ýaly esasy seretmeli ýeriňiz command line bolmaly. Command line-de has spesifik ýagdaýlarda ulanyp biljegimiz açarlar hem bolýar. Has dogrusy şo ýerde çykýar. Line girdik bir minut. Men şunu bozaýyn. Line'lar adyndan hem belli bolşy ýaly bize islendik ugurda islendik ölçegde çyzgylar çyzmagymyza ýaraýar. Şu ýerde görşüňiz ýaly islendik bir nokatdan aldym çyzgymy ýokary tarap sallar bilen düşündirse maňa dogrusy. 300 lik bir ýa-da 500 diýdim. Çyzgy çyzdym. we ýene bir bäş ýüz çyzgy çyzdym we şunuň ýaly bir ýagdaý bar. Men ölçegler berip çyzyp gelýän, dogry. Ýöne men laýnlar çyzan ýagdaýymda, şunuň ýaly yzygiderli çyzgylar çyzan ýagdaýymda ýalňyşlyk bilen ölçegi ýalňyş berip bilen. Meselem, şu wagt togsan dereje diýdim we alty ýüz millimetr diýdim. Eger men Şul burç bilen şu burçuň deň bolmasyny isleýän bolsam, şul dörtburçlugy tamamlaýyn isleýän bolsam, kub görnüşinde, onda men näme etmeli? Kontrol Z-ni basyp, şu ýerde görýän anduňyz bilen edil şol işi edýär kontrol Z-de. Öňler on ýaly däldi. Öňler kontrol Z-ni basan ýagdaýyňyzda siziň şu başdan başlap yzygiderli çyzyp gelýän çyzgyňyzy başyna getirýärdi. Ýöne soňky AutoCAD wersiýasynda bular has dogrusy üç-dört ýyldan bäri düzediş girizildi. Undo-ny hem basyp yza gaýtaryp bilýäňiz. Onuňam şu ýerde görýän bolsaňyz U harpy, Exit-de X harpy we Close-da C harpy beýlekilerden reňki boýunça gök reňkde tapawutlanýar. Şol her açaryň gysga ýoluny görkezýär. Meselem men U Enter diýen ýagdaýymda yzyma gaýtaryp getirdi. Ctrl C ni basan ýagdaýymda-da şol bir işi edýär. Şol wagtyň özünde. Men C diýdim. C däl. Bäş ýüz diýdim. Ýene aşak çekdim we bäş ýüz diýdim. We şu ýerde görýän close Açarymyz hem bar. Close ýapmak diýmek bolýa. Has dogrusy şu dört burçlugy şu nokatdan başlap şu nokady tamamlajak görnüşde çyzgy çyzýa. Has dogrusy iň soňky nokat bilen başlangyç nokady birikdirýä. Bu diýmek däl diňe dört burçlugy tamamlaýa. Elbetde diňe dört burçlugy tamamlanok. Men şunuň ýaly şeýlesine bir çyzgy çyzypda. Şeýleräk çyzgy çyzyp, See Enter has dogrusy, şu ýerde hem görşüňiz ýaly, beýlekisinden harplardan reňk görnüşi tapawutly. Close basan ýagdaýymda şunuň ýaly çyzgyny tamamlaýar. Näçeräk ulanarsyňyz, elbetde ol siziň özüňize galan zat. Maus çekip-de iň soňky nokada getiräýmek. J, C ýazmakdan Näçe raky, näçe rak aňsat, ol özüňize galan zat. Geçenki sapamyzdan ýatda saklan bolsaňyz, Quick Properties şu ýerde açyk galypdyr. Delete diýdim. OS-den hem ony ýapaýyn. Ýapdym. Polline'lar size mysal bilen düşündireýin. Polline'lar biziň idle line'larda bolşy ýaly çyzgylar çyzmagymyza ýaraýar. Ýöne görýän bolsaňyz, Laýnerda Laýnerden tapawutly görnüşde, şu ýerde Arc, Close, Half Width, Length we Undo Width görnüşli has köp açarlary bar. Ilkinji Laýnerden tapawutly ýeri Pollaýneriň. Pollaýner, şunuň ýaly üstüne basyp görkezsem, her Çyzgyny beýlekilerden aýry-aýry däl-de, hemmesini bir çyzgy görnüşinde maňa görkezýär. Meselem, şu ýerde men le diýip, şunuň ýalak bir dörtburçluk çyzan ýagdaýymda, şuň bir tarapyny saýlan ýagdaýymda beýlekilerden tapawutly. Şu ýerde görşüňiz ýaly. Biz bulary polynlara hem öwrüp bilýäs. Ýöne Pollaýnlar hem biziň esasan üç ölçegli çyzgylarda ýa-da 3ds Max ýa-da SolidWork ýaly programmalara öz çyzan çyzgylamyzy ýa-da grafiklamyzy ugratjak bolan ýagdaýymyzda bize pollaýnlar gaty kömek edýän funksiýalaryň biri. Pollaýnlaryň açarlaryna biz gysgaça seretsek, şu ýerden çyzdym. Arklar biziň Şu ýerde görşüňiz ýaly, töwerekli şarlar ýa-da ýaýlar çyzmagymyza kömek etýär. Şu ýerde gören bolsaňyz, C enter diýdim. Iň soňky ýaplandy. Ýani şu ýerde gören bolsaňyz ýönekeý şarlardan e, ýa-da ýaýlardan tapawutly görnüşde şular Hatur size şeýleräk bir ýatladaýyn. O sneplerde şular ýalyk bir zat bardy. Bir minut. Tanjent bardy. Tanjent näme etýärdi? Çyzgylary şarlara degip, şoň dowamy bolup görnüşinde gider ýaly edip sazlaýardy. Çyzgylary çyzan ýagdaýynda. Şu ýerde hem görşüňiz ýaly, islendik şu ýaý Şu radiusly ýaýyň dowamy görnüşinde dowam etýär. Yzygiderligini şoňa görä sazlaýar. Görşüňiz ýaly, islendik bir ýerinde burçly çyzgylar ýa-da burçlar görmeýäňiz. Dik açylar, dik burçlar görmeýäňiz. Onuň ýerine hemme ýerinde yzygiderli belli bir radius bolýar. Meselem, şu ýerde iki ýüz bolan ýagdaýynda şu ýerinde ýüz radius. Ýöne radiussyz hiç bir ýeri ýok. Gysgaçarak şeýle onlaýnlarda girdim. Şunuň ýaly. Close bilýäňiz, close ýapmaň. Has dogrusy çyzgyny iň soňky nokadyny, başlangyç nokadyny tamamlamaň gysga ýoly, açary. Half width şunuň ýaly bir Işe kömek edýär. Çyzgylanmada biziň galyňlyk berip bilýär. Bul aslynda kän bir ulanmajagymyz bir funksiýalardan biri, çünki biz Layer'lardan ýa-da Properties menýusyndan öz çyzgylanmada belli bir galyňlyk berip bilýäs. Eger görkezmegimi isleýän bolsaňyz, şunuň ýaly Laying Width diýdim, gysga ýoly He. On, Enter, On, Enter diýen ýagdaýymda şu ýerde görşüňiz ýaly, çyzgylanma galyňlygyny üýtgedip bilýän. Ýene he enter diýdim, nol enter, nol enter diýen ýagdaýymda-da öňki ýagdaýyna gaýdyp gelýär. Delete basdym, pozdum. Polline. Len we width e, hem edil şunuň ýaly e, belli bir uzaklyk, belli bir Nähili eken? Aralyklyrdan çyzmamyza kömek etjek hiç dogrymy aýtsam ulanmajagymyz bir funksiýalar. Undo hem bilýäňiz heňki aýdyşym ýaly kontrol z hem ulanyp bilýäňiz onuň dereli. Başlangyç nokadyna bir ädim yza äkitýär sizi. Şu ýerdäki soramagyňyz mümkin. Half width bilen width-iň näme tapawudy bar? Tapawudy şul, width-de şular ýaly zat bolýar. Şuradan saýladym. Ölçegini, has dogrusy çyzgymyzyň galyňlygyny şul aradan şunçarak aralyk bolsun diýip biz görnüş tarapdan sazlap bilýäris. Meselem, şu ýerden men şu nokady saýlap, ýöne şu nokady saýlan ýagdaýymda, şul saýlan nokadym bilen şu nokadyň aralygyndaky uzaklyk şul çyzgynyň, bir minut, şul iki arasyndaky uzaklyga deň. Aýdyşym ýaly, hiç ulanmajak funksiýalarymyzdan, açarlarymyzdan birileri. Gysgaçarak şeýleräk laýnlary we pollaýnlary gördük. Indiki sapagymyzda siz bilen laýnlary pollaýnlara öwürmäni öwreneris. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, häzirlikçe hemmäňize hoş sag boluň!